chii chiri kuita kuti varume eh, vachite vakadzi vavo mudzimba kana mumarelationship vasati vatomboroorana vachiri mukomana nemusikana iwe wakauya kwandiri ukati unondida mm -hmm. but uri kuti unondida maybe une four kana five kana six vamwe vasikana kunzoko ini mhm. ndokubvuma chiti uri wangu tiri tega tingori two mm -hmm. and later on you found out kuti hamakawanda baba mm -hmm. chii chinokonzeresa izvozvo ah, ini seku ini matari ndikatarisa nyaya yekuchiita zveshuwaka eh, ya yakura and zviri kunyanya kuitika hazvinei kuti murume ndiari kuchiita kati mukadzi ndiari kuchiita but pamwe isusu vakadzi tiri kuzochiitawo nekuti munenge matitanga tarwadziwa maybe wabonchi takahwani ndakuregerera wandichiita sorry bebi ndakuregerera kechi three kechi four ndonoti aiwaka maybe ndosvika pakutozokuvara nebp ndini ndorwara rege ndingochitiwo ndifanane ndisanzwe kurwadziwa kwekuti mumwe wangu ari kundidai okay right eh, ndaichida kutaura point yekudai so mm. anditi mm. hakuna munhu anozongochita nokuti aroora mudzimai anaye mumba mm. anditi mm. asi kuti nyaya inototangira anditi achiri mukomana nemusikana okay. wai ndichidai nokuti panguva yacho uiwo unogona waiwa munhu kunzi uri panumber four anditi mm. uri mukadzi handiti uri panumber four pava nemukomana handiti ka mm. so asati atokuroora already atoi mushi mujobho rekuchita handiti so paanozoti atora munhu auya naye mumba handiti mm. haasi kuregera zvaaiita chero usipo but chiri kumboita chacho kuti oraita usati wandiroora hey. Eh. chiri kuita kuti unge uine four kana five vasikana vacho chii as varume chii uri kutadza kugutsikana nehwani waunaye here kana kuti chiri kumboita kuti uite five kana four kana three kana two chaiyo chaiyo chii nekuti wanzi wachiita kudaro lese taroorana tiri fo vasikana wandichuza kavati ndaitawo like hameno pamwe nyaya dzangu dzandiwanira kuti ndichiroorwawo ipapo mhm, mhm. and then ah, vafo vangogara nawo rugara chodzo kuti abebi ah, on on ndichitori bo ndichiri single and stuff mhm. ah, ini ona haisi nyaya yekuti uri kondini mm. no i think ndonase kuti ka iyi nyaya iyi inogona kubata munhu wese kuti murume nemukadzi kuti wakambotangira papi izvozvi uri papi nokuti hachisi chinhu chinojairika kuti ungoti wo warora munhu usina mbovhakaita musikana watora wato naye mumba wonzi mwana wauchida eh, shocking thing inozo ndeshi mm. ndeyekuti anoenda kunze onochiita odzoka pai mumba macho iwo urimo mm. andiitika mm. andikuzvona saka kureva kuti apa apa ipapa ndo panofanira kubva munhu anditi kubva munhu kuti ayo right nokuunderstand as way kuti right inini panapa ndadini but kureva here kuti hakuna a specific reason yekuti unoti ndiri kuchita nekuti zvakati asi kana lesei mukadzi wako ari rowo ndiye ari kuita kuti uchite matadza here kuti mutaurirane muri t usati waenda kunzoko orit maybe mambotaura one two three mm. zvaramba mm-hmm. uri kunochita ubvopedza ubvodzoka futi kwandiri for the wine kana wanoti nezvangu ini nauchada ko ukangobuda woita move on wozviitira upenyu hwako wochiita magirlfriends ako uri kunzewhat is the main reason yekuti uri kuchiita wodzoka kumba ndokubikira wodya mhm.
eh. ah, isomething unodzoka futi kwauri mubvunzo iyoyo anditi mm. kuti kune vamwe futi zvakare vakadzi vanoita the same thing yauri kutaura iwe
kuti matirwadzisa first no apa ingori nyaya yekuti munoti varume pamwe omwe varume wacho titorimo takagara mumba haisati tambozviita asi mamwe vakadzi ndovari kutanga iyo kuita fesi kubuda kuenda kunze okay guys what do you think about this tiudzewo zvamunombonzwawo mafungafunga kunzewo kuti chii chiri kukonzeresa kuti varume vanga vachiita vakadzi vanga vachichiita mudzimba and tingazvipedza sei chii chingapedza dambudziko iri thank you nekuona vhidhiyo rineri kusvika panapa kana uri kuona uri payoutube pa, uh, please subscribe kana uri pafacebook tifolloweiwo muzoonawo next vhidhiyo redu riri kuteera and chapter 2 is coming its on the way thank you very much